Nyikwa Ramogi Ajua, kidak e piny masani to nyaka bedi ni isewinjo wach moro mawachore ni chuo sudhe to mon chendo. Mano emomiyo kawuono wan kaka Desert Mamba Productions wadwa yango ni to wachni nobiro nade to nowuok nade, ang'o miyo ji tiyo gi wachni. An ka gi jowetena ma daher mondo wa, wa discuss go topigni. Gi kizungu wakete gi dho ngere wakete matin ni what do men or women like or dislike about men or women meaning it applies to both gini o affect wa waduto An ka gosiepena adek madwa ni waler go wachni mondo watem ane nono ni ang'o ma chwo ok ohero kuom joma nyirigi to joma nyirigi gin ang'o mok gihero kuom wawa joma chwo. Kachako gi kocha, fulri ne joneno.
Okay. An luonga ni Nyakwar Masheti. eh, kata nyako machete kiero to pod be inyalo luonga nyako nyapala mm. mane ng'at man to kawuono nyako non wach ni maber gi omi chuo sudhe ating'e kendo kan sudhe
ji ema wacho kama ji ema wacho iti dhano kabisa uh mhm.
-huh. an nyinga doti eh, to kawuono wadwa neno gimomiyo mon chendo to chuo sudhe Wawegi kanyo mondi. Aha.
An ah, iluonga ni Brenda Obura kata Nyarobura lakini kawuono Mm. adwa mondo ang'e daher ahinya Mm. ng'eyo gimomiyo uwacho uh mhm. -huh. ni mon chendo. Yes, wambe wadwa ng'eyo gimomiyo giwacho ni wan sudhe nikech sudhe cha mokwongo kaka ng'e en ga guok moro ma mabaya abaya oloko pache oloko pache en ki tokai en otho kecha kecha dong mm. en koro mkori tokai toko kai to we gimoro bas

Ma kata koro onegi dichiel. Ma kata koro onegi to we chadi.
Owe chadi. Eh, chogo yie tho. Pa, pa, paro, yeah. paro mang'eny binyi kaka nego ji mana mos mos. Kendo ne tuo marach onegi titia. Mm. Mm. Koro uneno nang'o? Hmm?
matiende ni unego chuo mos mos unego wa mos mos hmm. to koro ing'e gima timore baba hmm. wachni odhi bedo matek nikech iyudo ka e, mon mowacho ni chendogi Mm. Odwa chako chandi seche michako manye. Mhm. To odwa chandi samoro bokore ni koro yie untie kode. To seche ma un kode ni be pod ochandi. Eh. To kendo ibiro chako ifwenyo ni kata ko ochandi monegi Mm. to pod obiro chando ng'at machielo pod machon Kata ka mitero. pok- ka pok weru, kata sama pod Udwa weru. Eh. udwa weru kani, Be pod pod ochandi. ochandi. Udwa temo. To kata- Useweru, pod Be po- ochandi, pod ochandi. ochandi.
Koro uchendo gi gi.
Ah, ah.
Mano tim gi. Emomiyo wacho ni gichendo. Yes. Gina gina gite.
Iwi.
Kawane mawanitie.
Machendo. Mano mano to is the fact. Mano to adieri manitie. Lakini kwani monte chendo? Monte chendo.
Mon chendo. Mon te chendo.
Thoth Koso gi chendo.
muserado go ema chendo.
Thoth Koro gi- mano e gima wadwa ng'eyo.
Wa- Wadwa temo nikech kuona ni ibiro yudo niya gite koso mana masero- achiel maseromo achiel. godo chendo moseromo godo chendo Chendo. to ma osiepa ma be iluongo ni wuod sidindo ma kwacha moseromogo be pod chendo to ng'at machielo mochako romo kod gi chendo Kare unu nyono ga kamara. ok ni wan okine magi Koro wan seromo joma godo chuo. chendo Mm.
manyiso ni already gise confirm ni gin sude Sudhe. Ah, ah, ok wawacho to nyakwa masieti Yes, yena yie wachak kodgi wawenegi flo Bas.
ginyiswa kata chiel mokwongo ang'o muwacho ni chuo sudhe Wan ok wawacho.
In ok ema ang'o mi- wacho. o- ang'o mi owachore ni chuo sudhe Eh,
Ano kwanza kapo kado kachuo sudhe. Eh. Wabo ado koni ka kaginini. Mm. Ka ok ni chuo sudhe. Mm. Nikech kae overall ne wawacho gik ma ok wahero kuom chuo. Mm. mm. Ma chuo timo. Mm. To an kora kae an magi shida moro achiel achiel kende. Gimomiyo ng'ama dichuo nyalo ya chamo kata kano chamo ring'o kata kiang'o. Idak magi toothpick e laki dhe. Odak mano kolo laki.
Okolo. Kata komadho chae okolo. Kata kochamo ginene. Mm. Komadho pi okolo. Koro akia nang'o mukologa. Wachwo te.
Ng'enywa. Koro mondo apimni gimo an ok abudh kode lakini jok mabudho kode eh. ibiro yudo ka nitiere gimoro michamo to eh. pache tek ma kata timri kode nade eh. ni teme iseteme kata na seche e
isechamo maembe ing'e gima mano weri gi maembe joma chwogi nitie kaka gidhi nwariwa owuok oko kucho in ibiro itedo sitrungi Bas. mari ot ka kosemadho sitrungi to kolo lake nyisi nang'o nitie kama nokwongo odhi To ochiemo kanye kumi winjo niya ni koro en pok obilo ka min ng'ane an kata gima seche bilo koko ka onge. iye kae Yeah.
min ng'ane Yeah, muore yeah. koserawo chiemo e otel apinja pinja gi muon ok anya a tich tarawarawe magawa kanyo Insa mira ona iwe Te amodho mana- amodho mana pi Didhi modhi Ting'e niya, magawa. kaka chuo eh. ok idwa ji let dawo eh. imbe ikalakala kata iluongo nang'o kempinski moro eh. tidonjona ni ato wamodho modha pi ji onene idonjo eh, odonjo kempinskipiye mamodho gi toothpick emage emana konye kendo kumi modhe pino eh. in go dasiti mar ting' alot e lweti kibiro geot to modho pi mokolo malak to pi to dong' nono ya iwinjo Jamaa veja iwe doge jali kama tuo. Ah ah pi no no mm. ken pinch. We munda penju.
Mm. Seche mu wacho ni abiro to si trungi more mamadho. Mm. mm. Tachako kolo laka. Mm. Idwa kona ni manyiso ni si trungi ni atiko madhe ta kao toothpick ni koso ma biro go toothpick ma biro. Abiro ka kolo laka. Eh. Dong mano ero, mano nyiso kare ni nitie ma gima asebedo. Nyimi- No, Ing'e ni Yie ya- kodwa.
ing'e ni yawo nyakwa machete Eh, ing'e ni dichwo mabe timo gino Eh. mano nyiso ni Chwo o- chendi.
a- a, ok ochendi mano he- health o- o advice gino eh. oni ni dental O- Exactly. ng'ano loso ma lekene maber Jo- jo dental toothpick ketho lak Eh. Ukia gigo. To kata ko keth lak mano lake. An gima chonye wuotho. Wuotho ne gi toothpick. Koro in ikiwa ni mano tabia ma. Ah, ah, by the way, ang'o ma moni kola kola laki eh. tibol toothpick no. Iwuoth ka ng'ama pache. Iwuotho gondo.
Nitie giminyalo kole. Isekole kata na one hour. kata na seche e to kata ikole mi i- ikawo nyaka toothpick ikole gi korachwich ikawo toothpick iting'o koni pod kori imanye nyaka gi gi lweti To chuno nyaka imanye Yeah, kiwuotho. kiwuotho. To koro dong Sara. koro two hours ni adwa bet e hotel ngani Sara, kapod yeah. akolo malaka two hours Yawa, ma- samoro Akolo manaka ineno otin ng'ato. ik- ikalo ikalo e yo kacha cha tiyudo maembe moro kiuso wacho ni "Eh, maembe siling apar ni yawa Mm. wea oluok nago koro in imuode ionge pala mano kelae gimoro namba ariyo mojoga ka ng'ama Wachna. dichwo timo Wachna. ichieme wang'ayo nang'o ang'o michame wa Eh.
koro penji To we kose wana penji. chiemo. koro wakayoni yawa nitie kuma ni koro ichieme. dichwo bochung' e bath kibanda nonyiewo maembe to chamo kowuotho Koro- biro koro- mago koro nang'o ki- kibanda olos ne joma nyiri gin ema gichiemo ga e bath kibanda nyiewa nyiewa maembe Bed tibi piny. cham kata ibed piny kanyo ticham maembe nino kitieko chamo maembe ti chakuoth dhi kumi bi. Koro kake tera ma saa sama wa. To chuno nyaki wuoth kichiemo. Ngene mondo mi chop ni anyalo nyiew gini e kibanda. Manyiso ni amba dhi marach. Ah, Koro ah. achop gi kecho e nya. Nyiew gimoro e kibanda ok rach. Chiemo kiwuotho e marach. Chiemo tek koso chiemo ka wuotho? Tek ateka ni chiemo to wuotho. Koro dichuo kika chiem.
Ah, ah. Ka do chiemo to dhi be man ni ori be. Ah ah. Beta ah, kata kama intie no. Chiema chiema kata magawa. Ah ah. Ok iwinja. Eh. Ki ochuno ni denya ahinya. Eh. Tirawe kibanda. Mm. Nyis mama kibanda ong'ad ni maembe ah. opor ni achari ah. ticham kichung' kanyo. Pod gino biro moko. Mm. Kiki wuoth go. Nitiere kibanda samoro kuonde ma wan wadake. Samo de pogre. Negi chipro yudo kan tiri kibanda moro. Ma kama itiro tin ngane ne kalo ngane tiri ka. Kisungu wacho ni only take away. Kuri winjo wacho. To yes. kora penji.
Ochuna chuna ni nyaka nyiew maembe chame yo. Ah, ah. Nyaka koka samoro yudo ni maembe ochiek. Then oh my God.
Ah, mano to koro kwante. Mano to koro kwante kanyo ta onge. Lakini gimidwa cham korioni. Be ok ochun ni mawembe kende. Seche moko ah, nitie kata mana.
Adier, hmm?
dichwo ma chieme wang'ayo.
Hmm. Ok ohero.
Turn off. Chuo winjo mano.
Ma kata chamo mana gimoro ma. Kata chamo mana eh. pizza my friend e wang'ayo. E pizza eh. bichamo. Ai nitie gimoko ok nyachame wang'ayo. To gineno.
Eh.
Koro chu eh. apa ni chu winjo bano. Ba.
Wambe koro cha uh, nyakwa mashechi. Mm. Ang'o mokiero kuom wanadada? Baba.
Eh. Hey.
Antie gi nyako. Uh -huh. Mahero pok abet kode. Uh -huh. Nitie nyako moro mana mahero ma aneno ka here. Nyako ne berna, berna saidi. Otochi. Nyako ni otoya ma serious. Uh mhm. -huh. To koro nyako ni mhm. achako manye. Ing'e gima nwawacho nwa idiro lugha. Eh, asediro luga uh -huh. to asetimora kaka nyalo timora asenyaka kwayo asekwayi nyaka lahu wadhi akadh kata na but nyako ni onena wanena tu nyako ni asetimo gimoro amora manyalo mm. kendo emong'e nadware ok kata nokia asetimo nikech kata kawuoyo to asewuoyo kode to nyako ni timore na ma natem nyise ni eh, jaber ating'e nitie kaka anto imora itemo mora saidi mm. kono temo kake eh dwa temo mora saidi lakini mm. boko mori otema temo odwa temo mora saidi oh saidi eh idwa temo mora saidi mm. to nitiere kake chunya dwaro ni mondo abed kodi mm. tambe koro pacha oseyie ni mondo abed kodi Iwinjo. Chunya sedwaro ni mondo abed kodi to ambe pacha koro yie gi chunya. Yes, pacha gi chunya koro seriwore. Maseno ni bas, koro ambe an an owuon owuon pacha gi chunya kose yie. To an owuon koro magin joga gi, ambe koro ayie. Hmm. ma koro amba wacho ni koro jaber ni to koro amba dware ma koro yes eh. mano ing'e ni koro ka dwa chako timo ne gika hmm. atimo ne matimo ne gimoro amora ma kata ka ase koro kata nakwaye namba ne Mm. tinde wan gi namba ong'we yamo Eh. omera kata na mondo mi omiya namba ne kende Mm. namba Mm. ng'e seche moko amba ng'ama dichuo ok adwa mondo go- aket story obed mabor Mm. ni kore kani o nakawo namba ni kuom ng'ane ni- nikawo eh, go lwenyno mok adwar iwinjo Eh, koro en ema Adwa ikwaye mondo- momiyi. eh, adwa mondo en emomiya Eh. mondo miya namba Mm. bro kawa higni haya machielo ibiro yudo ka omera asetemo jaber osemiya nyaka namba mm. koro osemiya namba mm. to kata mondo mi odwoka adwoka kata kopo nago kata mondo mak simba kagoyone kagoyone mm. onge to kata komako to ibiro winjo ka gik monyisa kopo na nyise na here mm. to nyisa ni kopo ni mane omi gocho na to kare kata kuri ngadi mm. eh no pali iwinjo ni no mi namba mondo tim agwa iwinjo weche to onge ohala mogo no mara gino rachna gino rach anyisi ni gik ma gitimo nwa seche mwa manyo gi mm. omera gigo to odwa sina sai ing'ano nyisi ni sami gocho gi dwa nyisa yara to ibo eri aduoki eh, ma kuma miyo moni chendo ing'eyo mm.
Sama imanyo gimoro, mm. itiyo matek mm. e kiyud gino. Mm. Gima iyudo mayot, mm. weyo yot. Mm. To gima ichandori ne yudo, mm. weyo tek. To koro mae momiyo asetiyo matek, baba. Kare, wine, eh. matiende ni gini kare ging'eyo ga ng'eya. Bas. To en aena wich teko moro ka mar chiendo. Ing'eyo. Eh. Koro en adier mon chiendo.
Nyathi ma nyako, eh.
ko, ki kwae namba, eh. moyie momiyi, eh. ok damiya miya namba na ka like there is ah. nothing bas kasemi number mano go ahead mm -hmm. koro you should be oh. persistent oh. ok ni koro persistent ni asega teme ah. dire moko na teme ma iyudo ni aseteme ma koro awacho ni koro persistent no rumo yawo kata persistent ang'isi jomoko niluongoga niya hmm. wahenga na wahenguzi hmm. ineno kama kelono ne giwacho niya hmm. atafutaye hachoki akichoka keshapata ito iol persistent ni rumo to pok iyudo mano doko timo koro nyalo kura yawa ang ne ngato manya ma mm-hmm. nyal wich adek ngato ka jamu e dhi adhiya yawa to ngani dong no ito igni apaka ngwe to dine no dine

kapok achopo kuom lea gini mane opandne higni abiro kikwaya kwaya ing'eni mane
keschakoponjomachogi the sudhe dang ibed niya koro ng'ane ni en nokia ni all this time en omera
pimini ing'e niya eh. awacho ni asetemo manye mm. osemiya nyaka namba mm. owacho ni kosemiya namba mano go ahead donge mm. omera go ahead ni Omera persist cha, mowacho cha. Omera ase persist, ase persist man natimra nade omera. Ing'e ni seche moko persist ma koro iolo nyaka wadu. Mm. Iolo wadu mondo okonyi gi persist ne. Eh. Omera ase olo ma ase persist ma persist otamore. Ing'e ni law mane kwayo ne mana neno go osiepne momiyo dagi wuok odigo. Ase olo nyaka persist. kipenjrie niya ang'o momiyo persist nani ose persist ne ahinya lakini ok onyuolo ole- ok onyago olemo donge koro ma ema chanda niya ema koro bire chuny wach Ah. koro chuny wach en niya ase persist ma koro awacho ni eh koso nyaka bed niya aketho mana sa kasto abukana ni eh bwana kwani ochuno ni nyaka bed nyaka nyako ni Bwana. nyiri ng'eny bwana kwani koro ing'eni achwanyora Koro ing'e seche ma chwanyora ma koro awacho ni bwana nyako ni okachaka mgochi ni bwana. Eh, Ikethori.
Akethora ma siria.
Eh, ni koro eh, aseling one karembe nje more ka chande. More ka chande. Koro ing'e ni tok ma koro aseling ma serious cha. Kapok iwacho gimidwa wacho no. Ing'e ni sami chande ni.

mi nyako ni mondo onen niya hmm. isiki pare isiko we atiye ki ai mane koro tim niya dong in gi smartphone ma pache ler ok awacho ni nind modeko hmm. gokinyi kichiewo hmm. or message kidhi nindo or message kok oduoko schedule nitiere sime moko ma schedule messages mm. ket moro madhi dhi saboro penje kata ni ichama
oranga siku mana text to kidwoko nyasaye pami apami nyasaye pami
to nyakwar machete gima wiyi dwa wilgo ka ni to ka ang' isewe kamano eh. ni to koro kasore ni wiya pok owil kapok nyasaye pami umerase chandore ase chandore gi nyakoni koro chunya to koro chwanyore ma koro awacho ni bwana nyakoni bwana ing'eni nyakoni ing'eni nitie seche moko miwuoyo kendi koro nyakoni mi idhi idonjo donjo odi kacha cha tibukri koro nyakoni en en kokabet kode to debed ni mage gik mane fredi okale momiyo wuotho wuothe ndara to wuoyo kende Koso en ng'ama owinjo. Jakadongo, do Fredi jakadongo. Mm. Fredi to nochandre diere mano chandre cha. Ah, ma mo in eme mi ang ti mangot akia. Gini ng'eyo. Ni chon na chalo bang sa to to koro ni ma ok denda. Nyakwa machete. Tiyo gi mangat. Nyakwa machete.
We wawe mano gi kan. Eh. We wawe awe wach no gi kan. wanyalo dhi matut ahinya ma eh, ting'e ni kapok iwe baba eh, eh. iduoga duoge kanyo seche ma ina ni seweyo cha koro ko chako penyi niya kwani ulikuwa unanijaribu tu koro mara ni kwani wewe ushaona tudongine no koro omie dosi omie madam ni cha kwa chunyi na sasa chote osegike osegike kendo nyaka mwingine ndo mwingine omio nyako ni cha mar neno ni ng'ani kare ng'amupusi Ah, ah. opusi na oh, ineno kadwa medo point machielo gi gik ma ok wahero about nyirigi eh. koro ang'o ma mono gi amona kumin gimoro ni ya ata dwaro gim gimoro kama kata ok adwar ok owacho wacha dichiel gimoro straight to the point nikech seche moko ka wacho straight to the point idheno ni an cheap to kiwacho wacha nini kamano bat adak mani in kiseneno kako ni Babe, aki napenda hiyo. Ah, hiyo nguo ni smart. Ukitie juu ya ngoma mimi awacho nini Ni pani.
kwa dili wana nyisi ni ninunulie ile ile mane Ni kana nyati mazi hizo kwa nikitie ile dark money. Ni tamu. Koro Ni ngeni tamu. yingi makoro rach kodgi.
Dok, ikwa, kitu Mano wach. chak kela gi marach na kodgi. Eh. En en kine owachi ni kene o tem gimoro eh. odwa man mondo iti gi pesa eh. nikech winjo ni ile
mineno timo kamanono samoro ok igolga e gimo joga cha eh. nitocho moko mangonya ok gol ok ogol chuo luo to dong ing'e ni ya samoro gimomiyo gimonego ging'e samoro budget is tight ya budget tight kanye biro ka budget tight kanye biro mo ya ok era era iluongo na ngo expense ne expense idake ot wawach ni konyuomi iwuon idak

Ng'ato dwa nyisa nyanya mang'eyo ni ma to onego akaw gi siling' Itang'o apar. midhiyo mane wach nyanya e Ah, ah, chiro. ing'e Kendo ni- samoro in in ot. Choko- ati Ok adwa- mang'o. ok adwa chandi. Mago Yes, gera. Isama Mago wawuoyeni. ngoli.
Isama wawuoyeni. Nitie gik ma chuo kia. Eh. Nitie season mar nyanya, Eh. nitie season mar kitungu. Exactly. Sani ing'e ni ng'ama dichuo kodhi nyiewo kitungu. Mm. Kitungu midhi miye mar siling apar. odhi bagen mm. nikech sani kitungu onge gi sama awuoyi mm. koro in ng'ama dichuo berbera dhako ka dhi to dhako waduong' ng'isa niya ni kitungu siling adek mm. siling adek siling adi apar mm. kata adek 50 mm. nitie kitungu mar adek 50 mm. to kiwinjo mana chiel itedo godo didi Weri gi tedo. Kwani Luwore gi ma size. bohero jikon okelo e point. Ah, ah, opo- opo- Koro, ohero jikon. ing'e- we atie Opo- point ohero jikon. na. Ing'e ni a- adwa mondo abi kode Eh. to samoro in ing'e ni koro in adek prabich ni ema adwa ng'eyo ni to koro Mwenyewe adek mano bikoda o kampani adhi e No, kibanda. po kaka company en ma ni- nikech abiro to in e waonge kodi koro ok wadhi chiemo nikech waonge kodi donge momiyo adwaro mondo gima onge cha Ibiro- isewacho niya eh, eh, osiepa osiep chunya ating'e ni kendo koro kitungu tonge ot ka tan marach Eh, in- ah, mano is okay. Anyisi ni kowna. Eh. To dong ibiro go lakini an gima koro seche ma dhi nyiewo mi nyisa na Ai, Dong ibiro gima duoka ir gima ok adwa mogik. Eh. Dichuo ma biro nudwa ng'iepo to chako ma doni doni ni eto nyanya tinde bei tek kwani une mudwa gero sma wani dhi gero to nyanya.
Ok wabagen ga by the way. Eh. Wan kaka joma chuo eh. kwa biro wago kod janyie jauso mbaka. Mbaka. Mbaka.
Owada chuo bagen okoka chuo bagen. We munda pimni ok wabagen ga. wago gi jouso mbaka mm. kadhi nyaka go kode mbaka to koro mbaka madhi go kode adhi go kode mbaka ma nikech okanya chopo kabuka kabuka ni kwa mimi mona mona customer nyaka ser ni customer nyaka ser kiser customer eh. mano customer koro ina customer koro acha kasiri an jauso a ah, ah, kapo kisera we mona pimni a ah, a api api muni wach moro kama mm. chielo baba mm. kapok wiye owil nitie wach moro machak sina kodgi mm. gidhi baga korka nyimbo koni mm. nitiere wach mo marachna mogik mm. omera sesero nyako odonjo naye e ginene e boksi kachacha to koro nyako ni kosedonjo naye boksi tanyiso jaber to koro in kaka nyamama wadhi wawuothe oko kacha matin to wariere wadonjo hotel kacha wabile kata gimoro kata ne seche mwadhi riere kech dimonjwa monje diere ka mm. to wacho ni eh to kare koro kwe wabare magawa ka mm. to wabile gimoro mm. koro wasebare magawa baba omera nyiew chiemo an kake boy child alafu ok ochiem

nyaka watim kamano wadog ne joma nitie sababu kendo ah, e, anyisi mm. tim not rach ka ng'ato osenyiewo mm. chiemo mm. to onyiewo e hotel gi pesa ok onyiewo mar ot oting'e ni nyamuro koro konyiewo hotel cham nitie gimoro ni take away mm. ji take ga away to nitie nyiri moko kata ambe ma ojoga mm. ni nyathi ma nyako inyiewo ne inyiewo gihero ga chips gi gweno mm. wahero ga ata here ata here koro nyathini mulo chips ariyo nyathi ma nyakoni alafu gweno omiye bam gweno to kayo dichiel to we kanyo king'ise ni beb si ubebe ati mm, mm, mm, mm, for what mano to pesa pok ochamo gweno Chama higni lot. ariyo Ato mano chama to chama pesa. lot ma gisama wuon gini ko Yeah. wuon gweno asto chako yudo niya seche ma oseweyo ni mm, mm, dongo osewacho ni mm, mm, ok onyal kata nating'o niasto kuwuok kanye kitu nyisi ni eh, babe unajua mi hata sina fea alafu sasa si unisaidie Nitakula tu nini? eh,

ni ati asero nyako mo relate ka to nyako ni ofuo afua eh Yeah. iti tere nango in the first place Aha. yeah, ofuo Ito Ne- kufuo no tika ka- tia ka meno. nitie u- dichuo matimo gi mano to tabia makatano Yeah. Uru go wapenje. Kanyo to- Koka tieko. Tiki, eh. gimoro mosina kendo yawa dichuo wan e chuny town Ini mo sanang. Angi. Idah mana sa sa ah, sika le. Mo sto na. Ah, onge mo sto na. Angi ni mo so ngeu. Ina pe nga ma po ki neno. Todo me bi ko kawat wangi. Angi angi ki chut.
Angi mo. Doti. Chuni bo mama Nairobi kacha. Dano dich, dano dich. Samori la sa. Ko nga to kasi. Sasa to inge gi marach. Mm. In mbele. Mm. Samori ngat moro ma ma so chega la. To luo toki.

Nok wawinjore ni wadhi romo. Mm. Nogo Mm, panda achiel. yes. Mm.
Koro idwa nyisa ni karomo kodi tadoge ot mondi adhi aikra mondo nikech aseneni koro. Wuo- ibro pango ibro- ibro pango Ah, ah, okay.
If Really it's a don't must, understand. you talk to Mm. someone. Lazima uangalie ni ng'ani. Bodwa wuoyo adier. be en gi time na mm -hmm. to in mae isemoso ng'ato samoro do omosi maber midwoke ni poa mm. to ni koko otuch gi mbaka yeah. to iti wuotho sa leoni we kata mano hey. Eh. uno kuana stan gini moko masi moko ini chung isegocho ne ng'at monego urad gocho ng'ise ni niko hapa already mm. en koro kama ochung' e post oneno ma ka in ionge tich

En mipenje koso en mopenjo? Dong an madwa penji.
Ipenja ang'o? Idwa penja ni in mikia tao. Eh, ala. Eh, lakini ng'ama ni jwa to penjo Eh. gimoro tao ni. gimoro be Which chak, quote?
chak bedo na marach ka omera nitiere nyako moro unauna kode maber to nyako ni kapok imose e, koro en osiepi ma dongere luongo ni girlfriend To girlfriend nini? Mm. Osiepi ma nyakoni kapok imose, mm. ok obi mosi. Kapok itimo gimoro amora, mm. ok obi timo. Kapok igochone, mm.
kata kopo iduoke ni e, en gima inyalo kata winjo koduoki, mm. kimose sasa babe umeshindaje? Mm. Poa. To wegi kanyo. E, kichak ipenye to le, leo mm. e, uko free? Hapana. Hapana. yani uduoki gik moko matir
kineno ni in kendi hmm. dong mangiso ni nitiere ng'at moro kamoro mago bathe hmm. hmm. titc kenang'o ka wayo osejogore gi lak kat yor mana ah, message pile. Ma sam yo moro timor kata ka pok awayo jogore ah. gi lak wadgi. Iyudo kata ka koro ka wayo dwa ng'ere gi lak. Iwinjo pok gi jogore koro ka gidwa ng'ere. Ah. Tema kata ka mosi mm. en mana kamano. Sasa poa. To. Eh, sweetheart, yes. Ka penji. Yes.
in sa text dichiel diriyo didek ineno kiduoki mani poa Mhm. ok moko ni kata ni ok ondiko ni ni k to koro imbe kitiye gi wi wi Koro mane wiya ni- koso mi wiya ni ema adwa tiyo godo kamoro Eh, eh, eh. idoti A- akia ni idwa kelo point madwa kelo. Eh, wiya ni ema adwa tiyo godo e point moro nikech ibiro yudo niya dongo osiko mani poa Mhm. Yeah. Mm. yes alafu

wan be onego wamigi pesa mm.
ah, ah, samoro ka wakwamo mm. ogore na matek eh, ah, ito mm. kik ibed ni in ga aje wan wakwamo mang'eny wan eh, joma nyako dew wang'wa
Udoni unu kwambo mang'eny. Kendo kwambwa, kwambwa onge ga gi notice. Hmm. Wanyalo kwamo kata saa marach kabisa. To be kinyisowa ni onge go to mano koro makosa malich. Dongi. To tango makoro miyo bedo makosa. To koro ionge go nang'o? Ng'ama onego bed go kionge go. Mm. Iti kisekoso koro idwa natim na. To in ang'o mionge godo kan to nyaka bed. Ema omiyo wacho ni wan wakwamo ga Saidi. Eh, koro kwambu Saidi. Ka wawe wach kwamo ni. Ka wawe wach kwamo ni. Eh, e gima ok ahero. Mm. Ni nyako nyako makia tedo. Eh.

donge ing'e niya mm. an kaka boy child mm. nikech iyudo ka seche moko mm. kana dongo dala ka secha mm. tinyisowa ing'e ni chon ninyisowa niya yawuoyi awe mondo apim ni nyaro bura ah, awe mondo apim ni oh, mondo apim ni nyaro bura mm. ah, chon ta chon matin eh, kata kok ang'ama chon achon matin koro mondo apim ni wach ni nyaro bura iyudo niya kane ing'eni nitiere cha niyudo kane wan kaka nyithindo ma chwo ma yawuowi inyisi niya ne ka jamni ka ang'o mi pok ogonygi mm. digi jamni siko mana ni jamni ka dhogi ka ng'ama dhi kwath kena ang'o motimore e mm. abila mm. ineno kuma iterie eh. ine ma kinyi dhi pur gi ng'ane gini eh. kinyi mond chiwi ka sa apar okinyi iwinjo gik machalo kama eh. to kiduogo Mm. Itemo kata ma ni kurang ise akwath. Mm. Ti bira bira mond iteme teme kata ni oe mach gi nyimine ni. Mm. Idhi bule ba. Eh, idhi bule kata na oduma in be. Mm. Ing'eyo kaka lweny ne wuok. Eh, nyathi ma ji dichwo. Nyathi ma dichwo timo eh, ng'e ma ji ko. Eh, mara bi winjo ka itiyo ni kitam sumo koni ni nyathi ma dichwo sodra sodra mi seche moko seche moko biro. isodori e dhokewinjo ma seche moko wach kata ni osede kata rabuon moko eh. to rabuon ni iyudo ka seche moko idhi ik ok inene eh. to awi marach mana kaka nyathi ma nyako be nyalo bedo nok nene eh. tipo kinyono sufuria to owilore ma kata rabuon moro achiel kende ema chikore to kata nolwar piny ipok imake
We wachno gi kanye? Ma, mano to wach masiria. Ah, ah, wach telo ni tidwa mono wawuoye na. Wach nyathi ma, ma wach moko nengo wawachi. Nyaka wawachi. Ma gima onego bed ni nyako ok onego bed ni okia tedo ya. Mm. Ah, Nikech iwacho, koro kogik iwacho ga ni konyuomi idhi ka. Ingeni ya.
Ingeni ya. Eh. Gima ok uelewa. Mm. kia tedo mm. ok ka nyathi manyako okia tedo mm. ok rach lakini gima rach mm. ka nyathi ma nyako kia tedo mm. to ok en willing, willing mar ng'eyo oh, yeah. ing'e ni ya samoro ka mwadonge mm. in mm. nikech ing'ama filore mm. ifil ni mm. aromo ok adwa dhi manyo kienyecha moro mm. piny kacha mm. idhi ikaw nyar jatelo moro mm. to nyar jatelo nyaka nodong nyaka sani itimone everything pesa nitie kora penji ka pesa nitie mm. ang' nodhi e jikon sadi mm. ka oyie ikawe mikete ot mm. to nyisi ni babe mm. tedo takia mm. to kinyalo puonja am okay with it mm. to in dhogi no mm. dhogi mar omena no oseusi mm. niwacho ni kokia mm. tuweru mano mi ng'ama pache ler adier ineno ka
kato ah. joma ah, ineno kaka wadhi wadhi di mabor point onego wang'ad gi kanyo mm. kato joma onego walaum mm. gin jonyuol mm. eh.
en janyuol janyuol onego ka en nyako onego bed ni opuonji tedo nitie gik mipuonjo nyako gik mipuonjo wuoyi ka min gi bokia tedo ong'iyo ni maid timo gimoro amora
kia gino pod dhi ne min min gino Eh. emomiyo machicha Koro jonyuol.
ineno gimoro ma wacho to koro kik wach nokwero nyiri kare wach nokwero min nyiri nikech ok gipuonj nyigi tedo kapok ahero Ah, ah, kapok nyako ahero maber to min nyako, ahero. kapok ahero min nyako ineno gima timore ibiro fwenyo niya ni nitiere kaka apimoni ni wan jok machuo niketowa e ngima moro to seche ma niketowa e ngima moro to ji- nyithindo manyiri be nikete ngima moro yes Again, yes kama iwachono eh. to kendo koro eh. otek matin obedo matek nikech eh.
idongo dala mm. ndugu moro dongo town mm. okia kata twe rombo mm. koro en to wang' ka nyathi ma nyako wacho ni okadwa ni dichuo mokia twe rombo joga mm. ang' ne ang' nobed nokonyre na nitiere jomoko ma they totally they've mm. never gone dala mm. koro ji ainago mm. ikonyogi nade ma, ma, ma biro kelowa topic machielo ma jowinjo marwa mm. wabiro kelonu topic ni mm. kuma ji romega mm. mm. nyaka koro ang'e nikech imbe nyaka ing'e kuma irome gi ng'ati yeah. in ang'o midhi manyo ng'at mokikia to irombo to udwa pidho rombo obiro wacho wach ni e yo malong'o e, e. emomiyo wacho niya mm-hmm. wabiro ng'eyo koro maber kaka ji romoga mm. gi kuonde ma ji rome mm. to be gin kuonde maber ka ji rome mm. mano wabro ng'eyo mm. lakini koro nyaka sani mm. eh, ok ang'e ni idwa wacho nang'o nikech eh, topig ni to wanyalo dhi kode mabor wanyadhi kode mabor makata nasani kopod miya thuolo eh, to pod onego wange sehemu wangesi an gi point eh an gi ni wango iya wana data gi onge eh wach ni wango iya an ok ahero dichwo ma yara yara dhoge hela hela dhoge ma wuotho ka dhako

ing'eni ng'ano nyalo bedo nyawandi kanyo to udadi pasanase
nyisi ni ing'e joge dichuo en ng'ama komi chance koko dhi wacho mind ne ok ichak achaka go koko e kind mon ini wuawuoyi yaro dhogi ni luwuok e plot ing'eni ya seche moko nitiere moko kata ni ago kok e kind mon eh. mon ema go kok e kinda koro an adwa kwege amanyo yo makweyo moyo gin ok rach gima temo wacho niya an ok ahero dichwo ma yara yara dhoge ma ok tok kata ka mon go kok e mm. kindi manye kaka mm. iwuoyo gi wisdom eh. ok pupni apupa gi wach ni bup mm. to eh owada oparona mm. chuo moko keko to chuogo ah.
to mon moko lweru dhako nya lweri dhako nya lweri mionge kwe ineno ka en orandiri dhako timo randiri kuomi to mago kore in in wuon wuon motimo na ndir kuomi mago kore chendo ka dong mage gi ato dong koro dhako ka ka dhako setimo randiri
orandiri cha taparo ni en ng'at moro mani gi
delokomore ni dhako pidho maberkapidhi maber to gino nengo apply both proportionally amo nengo koro andirra
Dichuo mondirore tidhigo kanye? Dhako iti ire. Koro ang'ang' napidhi apidha tamedo mamich.
Kanyo ting'eni nyaroburo wuoyo maber. Eh. Seche moko nitiere kaka ing'eni kanyo to dok na.
Kapok odok na twawe gi. Point machielo mokahero kuom nyiri. Eh. Ni wadate kode. Mm. To en koka weche wa relationship wa ka odwa chako compare gi, gi moro mar osiepne moro moneno ni ng'ane donge eh, jong ji timoga kama Apenjo. ni, ni ng'ane notero wadgi apenji for growth and development to occur see we have to do comparison mondo Ato king'e- kanyadagi. koro apenjie Kanyadagi. ing'e gima rach there is healthy one and moro ma ok en healthy Koro- apenje gimoro nyaro Penja. kapo ni dine mamau odak niga mana ni in dak ibede ka nyar ng'ane kama Iya. chande Ah, ing'e niya. an dina gombo ni dina bede gi nyar ng'ane luwore kama gi kaka chande ikawe samoro Rwanyisi. nitiere Mm. gimoneno kuom nyar ng'ane Mm. ma in iongego but the way moputego Eh. is not the right way to koro emanyisi niya mm.
comparison is not eh, eh, bad eh, but kaka ikete emanyisi niya mhm.
ambi an onge kaka minwa nyalo nyisa ni ok dine abed gi nyako machal ng'ane to timbe gi meke
ong'iga ang'iya ma gik moko dwa nyisa ni notimo lakini kumoro nyaroburo wacho maber eh. ka en gi idwaro udwaro uma i compare in a positive way eh. ni for example eh. Eh, Yawa nyakwar Masheti gini gigero ot moro maber. An be chieng' moro dagomb mondo wagere Wabede gi ot machal ot machal kama. Oh.
Ne kaka dongruok be Yani, biro e gweng'. ing'eni kaka nukete iko ni Ah, ah, eh, eh. udeto to kusedeto ruka iwinjo niya

Nyaka ing'e niya, ng'ane itimone kama. Mm. Kwani an an gi makosa mane momiyo mok nyal timore lakini ok chang iket ne ok ochuno but mm. it's good mm. you know there yes, is something good. ma ok onego watemre like living a lie yes, human nature mm.

Siti na chao ma gweno. Kani to ng'ini kata joma chogi sama un e udi mama moro nalo kocha wacho ni chuo ludho ji. Eh? Chuo ludho ji. Eh. Osikore mana niya. Eh. Dhako nyako moro yane an go ka nong'eyo tedo. Ito ah. gik mitedo osiko Koro eh, ma, koro mano ok ber. Mm, mano to unhealthy. Idwa compare relationship ma untie sani mm. gi machon. Forgetting that people are different eh, to kata kidwaro ni mondo anyiew ni TV maduong eh. we biro na niya to kwana na nego nga ma ma na no kanyal bedo gi TV maduong ama ibiro na de wani ni ni chuo mane mo po ma po gi kit na kwar machete ma iche ko ni yo chere ma to ka oge ti iche ko gi ni ngesu to kata ni seche mo biro ni ko odwa odwa lemo ne chiemo eh, to bukora boka ni ni nyasaye kata ka bed ni TV ema ema kelo ga chwanyruok e odwa ka ing'e ni mano e kelo lemo ne chiemo koro penjo ni to koro iya chi- chiemo to koro gi TV in koro ing'e ni chako lemo gi pachi kucho jiko nyasaye koro Omiyo aparo gini ne moro wachiek mu gi mbaka moro matin. Otieknwa gi mano nyaro. Nya- nyamin- nyamin- Nyamin ng'at moro mana ng'eyo. Koro ing'e ni ne ne ne odetore. Detruok en ne? Ne gi det. Oh, eh, gi jaoko eh, eh. jaoko yani mar kenya mm. to koro jaoko ni ing'e ni tega times moko mondo giradi mm. to minigo ochwachwa lembe chunynego ji dwadhe nindo ochako malemo ni nyasaye akoyo ni nyithinda gi kibo yude cho chuo ma ginyalo dogo pile pile yani apenyi maro ni obedo personal apenyi ne ne nyakwa bashi ja oko ni bebinjo do ah ja oko onge to dongo le me ot ole man ole me ot eh ipa ni nyathi ma nyako ni ne winjo no ngado gi lemo gi kanyo okoni mama onge gimedwaro na maber Ah. Nikech inyalo lemo na yore ng'ama ni machiegni. To ineno ka jogi chalre. Nikech kama miyo kawe personal, eh. to nyako ni be kawe personal. Gichalre. Eh. Ah, ah, nitie gik moko ma mama wuok onego nyis. Weche ng'eny ka, mm. weche ng'eny ka. Mm. To pigi ok wanya tiko kawuono. Eh. To daher niya, mm. gik moko to wawacho ndi. Yes.

Ay, we watiek gi wana date gi. Asa hero dichwo magolo pesa.
Ya ma ye. Dichwo ibe abe ni wuora wuora gole pesa mondo nyako Ni, ok no wuor dholuo maber wacho ni ngunya Eh.
Owe ngunya koso. We ne ne we gi kanyo. Nyako ma sheni. Ni nyako miye. Koro an nyako mahero. nyako mahero nigi timbe mang'eny to iwinjo kachako kata na gi kuma owacho ni, ni, ni mag machiwo pesa eh. ahero nyako eh. mamiyo ayudo pesa hmm. nyako mamiya tiyo matek yes to hmm. ok moro ma wacho ni en obiro niya hmm. ni to koro in in nanego ng'ama miyo ok anyal bedo gi gini. Koro emi wacho ni ti gi pesa mondo eh. pesa ong'i kodi. Ah,

ok omi dichuo paro mang'eny. Ma sama mm. iwinjo ka iwuok oko eh, kok iber to eh. kari ma chunyi yweyogo wiyi ok Ma kata ka biro ka nitiere gi mm. paro wan be wadwaro dangni mag paro mm.
to anyalo nyise ni eh osiep chunya kawuono odiochieng' ok eber koda wegi kanyo wegi kanyo eh. to kapok owe anta era dichuo mamiyo mawe bedo sudhe mondo awe miye paro mang'eny to pod achiel achiel nyako machiegni agayi agayi Topic ni yie lach, ok wabi tieke gi sani, wabiro dhi mbele. Eh. To gima mm. gigi te kata wawacho, mm. gima duong' mogik, mm. gigi ok nya timore te. Mm. So long as niya, nitiere adieri. Mm. Kibedo ja adieri, mm. weche mag sude gi ji chendogi, mm. ok bi bedo. Mm. Ineno? Mano e gima duong' ka. Ka aheri, to anyisi ni aheri. To in be kiyie, bed abeda jadieri nyisa ni an be awinjo ka afil gimoro. Kok ihera, wacha wacha ni, "Hey, jama, is not." Wane kaka wechegi dhi mbele. To kapok watieko jawinjo, par ni wabiro ni kaka Desert Mamba Productions wayudore e mbui kumoro amora ma ni manywa YouTube, Facebook, mm. TikTok, miero cha Instagram, Instagram, Twitter nyarugura gi dot iluonge ni twira e eh, twita iluonge ni twita yes iluonge ni x wabiro ni ibiro yudo wa kaka ni sand mamba tinda
Erokamano. To pigi ni bor.
Idhi donjo personal. Erokamano. Ok adwa bedo pastor. Yie naura yie ang'ade. Oya, bye, bye. To pigi ni wabro dhi go nyime. Eh. Ka wayudo time. Nyasaye wuora. Tem tim mana kete desert mamba ka ibro yudo wechegi. Mm. Wechegi affect wa. Yes. Gigi wapitia kaka wadhano. Mm. To gigi kok wawuoye to ok gibi rumo koro wadwa ni wabed abeda kaka wago mbaka kaka wagoyeni kendo imbe bedwa chiknwa mana iti kendo wadwa- wa- wa- wa- wagombo ni gimoro amora ma in go comment moro amora gimoro amora ma idwa ni watimni kaka nyarobura wache cha Iwacho da nao.
Wan kaka DMP, uh -huh. wan duondi, uh -huh. mwanduni mm. kod pachi mm. to bende mm. dwaro mari e tijwa.